Mela, one, two, three. Nilqawkom lura għal episodju ieħor tar-Rokna. Eh, qegħdin nasib fuq il-30, eh, palissa. Ma nafx kif. Ma nafx kif il-actual wasalna dal-punt, eh, ġipu. Bdejna minn ġest nitkellmu bejnietna, un bat tfajna naqqa TikToks u spadew u bdejna nxu. Qegħdin palissa il-Med Barbershop dejjem laqgħuna u vera nieħdu gostli. Jilqgħuna, jekk ma tafux fejn hawn qiegħed hawnhekk qiegħed il-żaħħa żabbar, jagħmlu tattoos, jagħmlu kollox ġifi da probably jekk tqabadhom xi ħaġa jagħmlu ilek. Għandna xogħol illum magħna. X'għandna guys?
Naħseb ta' fuq għal ħaġa ma ta' fuqx. Għax l-age group tagħna huwa 18 to 25 tip podaxin. Xinraw il-video, il-thumbnail u hekk għallu mela naf, naf minnu da. Ħafna nies qalu li jafuk minn free hour, so? Imma issa ma dekx maħħom, tipo. Xini? Erba xur. Ilek erba xur. U x'kienet tipo transition kif kif ħassejtek li tgħid? Ara. Għandek il-bżonn il-bidla ta' da. Il-transition ġiet minnaħa li kelli bżonn bidla fil-karriera, basikament. Ma' Free Hour kont ili hemm xi ħames snin. U kont l-ewwel wieħed hemm, ġifieri Zak u jien l-ewwel wieħed, ġifieri One of the OGs. Eżatt, kull persuna li jaħdem hemm illum rajt l-ewwel ġurnata tiegħu. But after five years ħassejtni a bit stuck in the sense, okay, what's my next step? Tipo konna complacent u għat the next challenge. So as such, nothing went wrong, there was nothing wrong at all. Ġifiri,

It was a long process, ġifiri the transition was quite long, ġifiri konna jina nitkellmu xi tliet xhur naħseb qabel ma tlat, tlat. Tipo biex tiftehmu. Mhux hekk, mhux hekk even the transition we needed to make it smooth, it would have looked weird if one day I'm on free hour and the next day I'm showing on vibe.

għal dan l-istudenti. U fejn nista' nassumi tejko kemm il-darba eh, nis jarfu kellu l inti dak li tajt nid-dona twaqt li kont U xorta jamlu għas, l-lum ġurnata ġifiri, even though I'm at vibe and it's been four or five months now, um, people still refer to me, ah, in, in, in that three hours. I don't think that will ever die. Um, I'm going to be honest, ġifiri għad fadal naħseb. At the beginning it used to bug me, so I'm accepting it.
U għax minn jaf kem ek inti l ħames snin, nasib anka waqt il-Covid, kol tipo kien il- nasib, mux breaking point, imma tipo nasib challenge kbir bħala social media, tipo kħat kellu jbiddel il-revenue making scheme. Social media kien il turning point għalija u kol personali, xin ma' free hour kont naħdem fil-sales, ġifiri l-ewwel darba li li covid hit us bażikament I was stuck in a position where obviously ħadd mhu jixtri xejn, ovvjament. So intfajt nagħmel is-stories, intfajt nagħmel laqgħa kontenut hekk, very basic stuff. Ehm and then obviously when covid stopped I had gotten back into my normal role, jiġifieri nothing had happened there because I wasn't using my face, jien kont id-dar, kont nagħmel dawk il-polls ta' kuljum. Jiġifieri which dog do you like, which which sunset is better, dawk ir-random ones. U mbagħad COVID hit again. F'Diċembru. Ġiet għad double knockout l-ewwel waħda ma kienx biżejjed tum tielu. Kellna sitwazzjoni x-xogħol, ġifieri aħna kellna staff party u matul l-istaff party xi tnejn min-nies li huma fl-istess grupp irċiva aw, they got a message saying that the people they were with last night, one of them came out positive. Um, so we all panicked, ovvjament, u kullħat mar id-dar and stayed home for two, three days. So f'dak il-sitwazzjoni Naomi kellha nnanniet id-dar tagħha Um, and she said, like, I'm not going home and risk. Risk li l So, and I had a spare apartment, and I said, I was already quite close to Naomi f'dak il-ħin, ġifiri, dejjem kienet ħad grazzja maħħajin u i ħadet grazzja miħaj u kol. Ġifiri, I said, come with me to the apartment, and we'll just stay there for two days, and what tomorrow and we get tested. Two days, three days pass, aħna konna xitminja naħseb, kollna morna biex nagħmlu test.
One by one we were going and we were saying okay, okay, all good, all good, all good. Titħol Naomi. U kien positive.
Unbat joħroġ il-nurse li kien hemm u għal Naomi għan nitkelmu. Itħol ftit u jien diġa għatnajt. U jien tħalt fija u kont naf ta' situazzjoni u jie kol, jekk tiġi positive, jew tiġi positive. Għadhom ġimgħatej ġewwa.
Eżatt. U hekk ġara, literalment hekk ġara. Ehm, l-ewwel ftit ġranet kienu naqa' diffiċli, especially because it was Christmas over the Christmas period, ġifieri ah, Christmas Day, New Year's Eve, ah, New Year's Day, Boxing Day, daw daw il-holidays kollha. Ehm, so it was a bit difficult to adapt. At least we weren't alone. Mhux hekk?
And after a couple of days, konna nitkellmu ma' Zach u konna hekk brainstorming a bit of content that we can do. U qabel konna nagħmlu daw il-videos fejn morru l-Università jew JC u nistaqsu mistaqsijiet to win money, bażikament. And we said, let's try it online. How can we do it online? And we said, we'll try it on live, on Instagram Lives. That was it, basically.
Bdejtu toħorġu l- We said we're going to do it for three days and see how it goes. We did it for three days, splodut. Le, le, le, tipo, but, but fil-verita kilkom nis li ġew fil-live kienu kienu content machines. Yes, that's for sure. Basically, half the content that was being put out, per eżempju, kien hemm wieħed, per eżempju, dejjem niftakru, issa one of his friends, Kurt, He was on the fifth question, the last one, and I still remember the question, is a tomato or a cucumber a fruit or a vegetable? Ġaba tajba, and he went up to a bolt driver fuq il-scooter tijaw u għal, I just want 50 euros, my friend. U faqa kol mem, ġenwini faqa kol mem. U risposti li bdejna nirċivu kol, what's the largest bird, a pigeon? It's just the type of content which is giving itself. And those three days exploded three four thousand viewers every night from three days it turned to six and that was it. When we came out of Covid reġajna arġajna għamilnija um, we did another two three times ġifiri that was it for me. U għax jisek per eżempju tibda tajt daw tara game shows tal-Amerikani tibda tajt wow, daw possibli daw tip ta' affarijiet, u bat ta' momenti tajt, ejja, nemmen li. This is coming up with the questions, because at the same time, you think certain questions are too easy. Imma xorta jġibuhom ħażin. Ġifieri, at some point you need to give a bit of space in the sense like make them easy because xorta. Xorta, xorta. Plus, iktar ma tagħmlu miżi ġibuhom sin iktar ħatkun entertaining. Mhux hekk, mhux.
Ġifieri. And I've seen some things, I guess. Kienet l-waħda li sbajt, apart il-piġin. Għadi gravi kienet. They didn't know. We started, we played a Queen song and they didn't know who it was. They didn't know it was Queen? No. Le, għaj ma ħed.
And I think it was Bohemian Rhapsody, ġifiri, oh, not, one of, the ones which had, and keep in mind, guys, il-film kien. Il-film kien għadu kif ħareġ ukoll. Eġi, eh, kien kim tema ta' dak iż-żmien, le, le, għaw min ma jkunx kurrent, eh, xej, xej. Tipo, jien ħija wkoll naqa kif ta' batteċi drabi, nsaqsih ngħidlu inti rajtu da, ma xalajni, fim, tipo, u nemmen li għaw ħafna nis. Nice Qalu li ma jgħetu. I mean, ħana metti jien stess, eh, kemm il-darba jiġi da, illi dal-video għax dek għax. Jien nafu xi tiġi titkellem, u rija x'minn ġdiex intejt. Ma hija hekk ta' hija mm, like jekk ngħidlu jien naħdem ma' vibe jgħidli ostja. Probably. Għax he's not on social media, ma tantx jagħti każ, ġifieri. Good paycheck.
Imma vera eh, li tipo anka per eżempju da ma, ma, ma kori u hekk l-aħħar darba bdejt norih t- TikTok trends. U bada jgħid li daw fejn s-zob tipo. Kien hemm waħda ta' Kienet tal-spindu. ta' spin the wheel, kien hemm wieħed eh, tipo na kbir u jmurek jgħidu 20 dollars or spin the wheel u jgħidilhom Ġili rajta di. 20 dollars, no, and she's spinning the wheel. U jiġi spajtu ħares Jew- le. Jew dak, dak il-persuna, għat- ma nafx għat ma żgur rajtu,

insane, eh? U qed insemmu trends, fucking Love Island, di ta' relax bello. It's, it's, it's, it's basically a meme giving machine. Ħafna, ħafna.
Kull episodju. There's easily four or five memes coming out of it and I'm all, I'm all up for it, ġifiri, because they're fucking good memes. U il-fat li, nasab, il-kultura ta' Malta issa saret miflok eh, actually ħorġu l-artikli ta' fuq jirridikolaw n-nies joħorġu l-memes. Mux hekk, u hemm dak il-meme, il-meme page, the proper one, I, I forgot what it's called, la violent posting, uh-huh. saħġek. They even added Nicola's dad, ġifiri, one of the contestants' father. And they say tagging him and say saying, what do you think of Dale? He's like, he shot himself in the foot, in my opinion, but we'll see. The type of things like. Le, ma, oh, kind of crazy, jed daħal il-mister waqt il-kontestanta. Respect to him, eh? U s-saqsija fuq it-tifla tijaw, eh? U il-bajt li għandu biex jirrispondi.
How does it feel to see dar raġel kull jum qed jara it-tifla tiegħu fis-sodda ma' xi ħadd literally doing everything. U bat in-nies pers li daħlu fil-grupp issa jwaqqgħu għannejk il-tifla tiegħu. U U bata u koll, per esempio, għet nsemmu l-istess kopja Dale, ommu bdiet t-difendi li l-nifs l-Dale fil-komment sa' tipo ta' TVM u tal-one u ek, u ta' tipo ta' l-għaxint kuma ta' fuq, u ek, u ek, tipo, god damn it. You imagine yourselves going on the show. Jien, if I was fit, nitħajja. Tipo. Jien ma nidħolx għalli għazgur. Nasib, il-fit level li nasa kiku tanejs, sawa.
Il-karattru probabli nkun bħal tanejs, dak it-tip li noqot. Noqot l-ura.
Ma nkellem il-ħajju.
Jemmek, jemmek niħu bazz, għazek, relax. Nate vibe, eh, Nate. Palissa, Nate is the one person who I don't want to see leave. I'll be upset when he leaves, but when he leaves I want to be one of the first people to meet him. To meet him, lej. Nixtik, jina kiet jarana, bro, eżin wara, eħja, bro. Għax vera, naqta li jikonna konversazzjoni tajba, u l-fat, per esempio, għadu kif għadu kif ġiet li wara li dibdi ħatkun old news wara li ħoroġ. Imma, meta ġew ir-recoupling il-ġdida u eh, Ix-Xeniż, Għatluj ma narakx ta' bħala bħala da. Fuq xi ħames sekondi ta' into the conversation pull down għax għandek tifelna aktar ikbar minni shake shut down għas ċans. He is literally just there to make friends. Mela, u bat. And it's not only his choice, ta' ġifieri, imma he's a bit unlucky u. Anka l-fatt li għandu iktar ħafna iktar eta minnhom. Ma tantx. Pal ma ġrala Sabrina, oh, Sabrina mhux l-istess ħaġa ġrala. Ma Sabrina klikjat ħafna ma Kyle eżempju. Sabrina, Sabrina jien il-tajt magħha meta ħarġet, ġifieri dil-ġimgħa l-tajt magħha ġiet l-offiċċju, kienet fuq ir-radju kellha bżonn nifilmja xi kontenut. Very, very outgoing person, dak it-tip. You start speaking to her wara five minutes, you realize she think she, the, the vibe is like you've known each other for a while. Very, very, very sweet person. Um, so I'm sure she made a lot of friends in that villa, mm -hmm. especially Kyle, kif, kif int. Um, but I'm excited to see the other personalities outside of the villa. Per eżempju, meta joħroġ Dale, per eżempju, konversazzjoni miegħu. Tibda tinduna xti ta' karatru għandu. Jina nixtieq, jina Dale nixtieq li jerba il-di, għax oh my god, il-content li joħroġ dal-bniedem. Wisq! L-aħħar darba, di fl-ewwel episodju, mela Cor beda jiġġennen fuq Re Lex Bello, imma jien l-iktar li ġġennint kienet. Idu, hekk Ingliża mhux ħadd ikellimha bil-Ġermaniż. U jien bqajtlu bqajtu aħfex ivel. Tipo ta' just jfajjarhom minn u ejja mmorru anka. Dik tal-miljun percent. Tal-miljun percent.
Xejn, man. U Amazing man, u anka l-fat li, isin, u għandi ġerni tajba ħafna ġdar minn 135 kilos naqas għal. Mux ek, mux ek. Ju, bħalissa. Intrajtom il-videos il-qadma. Il-qadma tiegħu tipo ta' li kanta u ek. Respect to him ta' ġifiri, because even tarax working out u affarijiet hekk,

skont l-emozzjoni li qed jgħid ta' quddiemu ħa jżommha. Tipo peress li Ellen qed jibqa' jgħid ta' xi ma rridx. Nkun 100% 100% moħħli jgħidilha mela anke jien ma minix 100% ma' Nikola. Bad ma rridx mutu wara ma' Nikola, 100% jien ma rridx. Like bro, like make up your mind. Le, quite amazing. U jiena il-fatt li li ġast dil-content f'Malta nasib kella bżonn, għax li pol. Qatt ma rajtni jiena daqshekk ikun ħerqan fl-għaxra ta' filgħaxija mmur Vera. u nixgħel it-TVM. U kull persuna li li tiltaqa' magħhom illum ġurnata, they have seen a- at least an episode of of Żgur, Love Island. bil-fors, Anke bil-fors. ommi. Ommi l-ewwel l- Jien anke l-ewwel- nanti. l- l-ewwel ġimgħa bdiet tarahom. Then she got fed up, fair enough, għax anke jien, to be honest, at this point, imma Le, Jiena- le, Jiena, I just want more drama, to be honest. yes. jiena Għed- rrid għed- jiġi għedin wis bombshell. ikunu kif tgħid, għandhom il-barriers tagħhom. Għandhom eh. eżatt il-barriers, like, u anka recoupling, nibda eżempju l-aħħar darba vera ħadd gost. Bdejt nistenna x'inqataw cliffhanger il-ħajja. I was pretty sure li ħajażel il-xisima.
Il-sulajma.
Jena kien. U bat ġileb sota wara, Chelsea. Chelsea.
Chelsea. All right, I guess.
Sulajma Zobbi. Hello guys. Għanna Patreon ġdid. Sawa, kont xi tħax daw l-komunità tagħna, rajt għandna Patreon ġdid fejn tista' tħallas għal tliet tiers, għandna Habib, għandna King u għandna l-Goat, kull tier għandu benefiċċju tiegħu. Ma għandkomx għal fejn tatuna xejn flus imma jekk tatuna tkun qed tkunu iktar viċin il-komunità tagħna fejn tista' tagħmel Namlu events, namlu anka per eżempju, pal waħda mill-benefits li sta tiġi. Tiġi hawnhekk. Tiġi tarana għandna gaming night, għandna short podcast ġdida jisima Parla bil-bajt li ħadibda toħroġ. Ħadna l-rajt zirna xina noħorġuha. Ħadibda toħroġ darba fil-ġimgħa ma' kull podcast bażikament tkun xaġa tajra bejnietna qabel ma tibda l-podcast. Komplejna l-episodju.

Eżatt. Not knowing how to converse in a, mela, mela. in a conversation biex niftemu. Aħna għal-Maltin, that's the problem we have. We're so used to knowing people and not needing to get to know mela, someone because I know you already. Tipo, I don't know how to make a conversation.
Jinna minn ukoll li eh, peress li l-oħrajn ma kollha Maltin jafu li Malta ħafna minn jafu xurxin, għalhekk jarawk li int fuq television fil-liet ma dik, fil-limot ma fil-limot ma l-oħra, għax intox minn hemmhekk, kulħadd ħajja l-aħħirek inti Daqli għal kulħadd mela armi. Għal vera conscious imbagħad. And they've been saying a lot, I know, I know that one from the past. Every episode we find out that, for example. Dik dik għalija minn żbal kbir ngħid fil-bidu, kien jaf il-Chelsea u mar maħħa. Dak żbal kbir literalment spara saħ. Lejna,
I commend them li xorta marru, eh, għaxan min jaf kemm. It takes balls. Le, it takes balls.
Min jaf kemm hawn min li aċċettaw għalilhom le. I know a lot of people

She was lacking the the schedule tagħha, il-lifestyle tagħha, ġifieri she's il-karrija tqum fil-erbgħa ta' filgħodu, tmur il-gym u mbagħad ix-xogħol, mbagħad terġa' tmur il-gym, ikollha l-errands ukoll, ġifieri. Once li you break that routine. Once you break that tħossha. Le, u żgur. Kif kif għax rajt waħda mill-interviews, tipo, għandek ħafna free time. U tittar kif ħatim li għax kem, għax, alright, sens jiet emmek fil-mannis, emma fejt t-għamil, imma stess ħin, la fejt t-għamil u repetuti. Tipo kem kem ħaddum t-għamil, un fil-ħoddu, t-tkellem mannis, tinżel tom, it gets repetitive and boring eventually. Taqla xemxa, tat, um, għalla Nate Man. Ah, illu aħbar mill-bidu Nate Man, jisfajer extinguisher. Anzi, għallin qas illum ħarġa ġurnal sabiħa xi mela. ġimgħa l-oħra Xita biss, feeling like they were stuck inside u għedin. Love Island għandhom għandhom sitt ġimgħat kollha xemx. L-ewwel ġimgħa kollha kollha. Issa we'll start seeing them all as lobsters. Bella, użgu, jiena jiena jien dik l-unika naħseb ħaġa li żommni lura. Ix-xemx. Jien jew dejjem fid-dell, jew dejjem jew dejjem Jew dejjem indoors.
Ġas ngħidhom all right, nieħu l-Malti. Ġewwa fil-makeup room, all right ġalla.
Bil-forsi. Jew l-umbrella, lejn ma fix-xemx. Jien tafx ukoll għandi pet peeve kbira issa u naħseb nispeċa fuq għax naħseb tkellimna ħafna fuq eh. Love Island. Il-daw kif joqogħdu jorqdu tlieta f'sodda waħda. Jirna xilhom jorqdu tlieta f'sodda waħda. Jiena li irrid ispazju tiegħi naħseb nagħti. Laqas persuna wieħed naħseb. Eh, ġas
Jek, ġoġ. Bil-fors, bro, dak il-tip. Tajt mux ħadorqot u bil Ma tajċ għandhom nużar bis, għandhom fucking quilt. Quilt, bro. La mod ta' sħan li.
U mandom xej season, naħseb ta' fans bis. Naħseb fans bis.
Jien qatt ma rajt lejsi ġo. Ma rajtux xot. Eh, jien ngħidlek tiġi tiġi. Jekk tiġi dak ma għandhom lejsi fucking frizzat, bis 16 jekk mandom xej si, għalla eh, immut eh, kieku. Chelsea

Ma ideja mal bajt sawa. U vera, tipo, ma nkunx naf kif, imma ultimately xinu u mek U da kif jaf imma.
Le, għax fil-farmhouse għawa, kun jgħat eh, norqot, u f'daqqa wahda farmhouse iskollin kien hija Il-lack of privacy, ġifi għabat jibat ritratti tijaj, xej, u għakka waqt farmħos xi drabi taf li tagħmel pranks li poti kxef il-liżaru tipo. U tipo so just I'm I'm known li jekk jiena ħanqum ħatarawni jekk. U immaġina l-ewwel ħaġa. That would be the meme of you on the violence. Għasek, bro, bil-fors.
U ma nistax nifhem kif Moħħi jasal għalhekk, tipo jasal li għax jiena jiena norqod hekk. You like playing with bozo.
U norqod għalija naħseb norqod komdu, ma bat anke jkolli cushion fuqi, tipo.
Jien norqod bil-pillow. Ma nafx kif nasal, eh? Il-pillow jew tkun mal-art, jew tkun xi U ninsil dik il-post. I don't know what type of dreams you have ta' ma kull-jum għandek il-problemi, sieħbi. At least, ma nasib li kull-jum, ma nasib meta nkun in a social environment, nasib ek. In a social environment.
So this can be taken two ways. Eh? Jow, you're always scared li ħajam. Jow, et toħlom bijom. Eh? Jow, tkun kom du zejt. Eżat.
Anyways.
Ħarġet. Thank you JC tal-li kxift li kollox. Anyways, em, mela, ħad nitkellmu, ħad mor naqqa pass lura sawa. Ok. Em, Fuq free għawe. Mhm. Għax inti għat li l ħames snin hemmhekk, eżin konti l ħames snin. Konti l-ħames Em, Mela, il-ġ, milux, eżin, eh, two months ago għadu kif ħarġet tal- tal-free hour tal- tal- tal-data leak, Yes. sawa. Waqt li kont qiegħed hemmhekk, kif kienet l-atmosphere ta' tipo, tipo, how was day one tajt, iżżobb guys! Ara, it was quite interesting because when it happened, aħna konna tħalna xogħol, u Zach kien irċiva phone call jew messaġġ ma nafx kienet minn developers tanġ, veri developers ma kienux in-house. And say there was a outsourced.

Peress li kellna ħafna informazzjoni ta' GDPR, aħna pereżempju kull persuna jekk nidħol ġo l-app jien, nista' ngħidlek fejn tmur l-iskola, x'klassi ħa tkun fih u fi x'ħin ħa tkun fih ukoll. Jiġifieri it is quite sensitive information jekk jien I want to start following you, I will know exactly where you are throughout the day. So it is quite a big deal. So we have to take it quite seriously and, and we were advised to report it as a case and we reported it. Once we reported it then daħal email l-email li kulħadd jitkellem fuqha mill-hackers tal-università li qalu li tħallu ġol app and they started looking at the information, they did this for XYZ reasons u affarijiet hekk.
Is-sitwazzjoni hija li hi, so għax intkom Ġejtu, ġejtu.
Arbax regolizzi għol, ġifiri. Għabba GDPR bil-forsi għakom tamlu il-rapport. Issa, l-unika zballi għamilna najt jien issa looking back on it is that we didn't announce that there was a leak. Leak. When it happened. Tipo ma kontux.
Because other than that, realistically, guys, we did, we did nothing wrong. Le, le, le, le. Jena, eżin, meta, meta, eżin, pala kode, sawa,
It's called capture the flag, if I'm not mistaken.
U għax tista' tidħol u mbagħad tista' toħroġ u ġib id-data kollox u li ġara kienet ġara żball tipo intkom minħabba li sensitive information bil-forsi għalkom tagħmlu rapport għax inkella taqgħu fix-xit free hour ħabba GDPR laws u sabaħ dalam. U huma il-pulizija li għam, nasib l-ikbar tort kien il-pulizija li ma kienu ċari għal xiex qed jiġu arrestati. The headlines were also very misleading. Very misleading. I saw the headlines on the day when it came out. Ma nafx minn kienu, imma they were saying free our arrested students. Le, mux huma.
Jina,
kif fimta mill-li rajtu għek, eżempju, minn tgħid illi il-developers ta'kom indunaw b'dil ħaġa, kelmukom, intom għamiltu rapport u bada ġvejtu l-email. Mil-mot illi ħarġu għal-headlines u kif fimta jena kienet illi Huma daħlu, sabu l-, bla bla bla, l-affarijiet, kellmu lilkom, wara li spjegalkom x'inhu u x'mhux, intom mortu tagħmlu rapport u ġew arrestati. Allura minn meta taraha minn dak l-aspett, friegħa u qed tiġi tidher il-kera xi jishom daw qalulkom li għandkom problema u intom il-grazzja tajtuhom billi għamiltulhom rapport. Meta mbagħad tismagħha b'dan mod illi isma' qalulkom id-diverwers kontu qabel. Ħaġa wkoll.
It's a different light.
Ma nafx minn kien.
Dak il-weekend imbagħad aħna konna ħriġna Big G's. U kien ġi xi ħadd fuqna ġifieri dak il-ħin, it was very close knit ma' qal. Iba ma' didn't tell anyone, ħadd min kien jaf. U xi ħadd kien ġi fuqi, insomma, u kien qal li I heard you got hacked this weekend, this week. U jien qed ngħid. Ta' minn fejn nisa fil-qala, tipo. U beda nitkellmu għal he was being very secretive about it, but Skoprejna li u kien wieħed minnhom. Minnhom? U l-ġurnata wara bat li xeba messaġġi, again he further explained to it, they realize they fucked up, but I, I feel. Ara, my opinion on it is, there's a lot of layers to it. Mela, mela, xek, So, with, when it comes to the news outlets, it was portrayed maybe a bit wrongly. Le, nasib iktar.
Biex ħagġa black and white, just. Hemm ħafna affarijiet fejn tista' tgħid għax ġara hekk ġara hekk.
Il-newsletters provaw jagħmluha dawk kienu ħżiena dawk kienu tajjeb fil-verità mhix hekk il-ħaġa. Headline culture ukoll kienet kont kontrikom ukoll fil-verità għax ġast taqra headline u n-nies jgħidu they run the story in their mind. Like it is in Malta guys, dam il-ġimgħa. U da sekk. Naqsu ftit followers u rġaġabu. Eżatt. Imma vera, u issa naħseb, issa qed insemmi dati pa' followers u hekk. Libt morna kif semmejt fil-bidu ta' podcast, issa ilek erba' xhur mal-vibe. Kif kienet it-transition li tipo tgħid issa għax naħseb inti tħalt bħala marketing li. So jien qed nieħu civil marketing. It-transition bħala rol kien all right. Ġifieri not brand new things qed ngħid I don't know what to do, so it was okay. L-għar ħaġa li ħassejt fil-bidu fil-bidu kienet li jien kont imdorri naħdem fl-offiċċju ma' nis tal-età tiegħi sabi eh. u affaritek. U issa qed nidħol l-offiċċju u jien li żar full-timer. Ġifiri, my, my managers and bosses are in their 30s, 40s, ġifiri, and, and late 20s, ġifiri, for me, that was a culture shock. Boomers, ostja. Eżatt.
Fil-fatt, fil-fatt beda ngħid fl-ewwel fil-ġimgħa I started saying like cap and, and oh, cringe u affarijiet. And, and everyone's looking at me like, ta' xizzopet. Da bil-Malti u bl-Inglis qed jitkellem L-aħħar darba naħseb ok, meta kienu għadin fil-podcast għatilhom

Tipo. Eżatt, eżatt.
Daw, daw, għallu li, oh god. Or xeba like the, the culture of saying bro and yeah. like all the time u affarijiet tek. Xej, ma, ma, ma tantx hija related bil-bot meta tipo titkellem ħaddieħor normali, per eżempju anke bissiri, meta nibda nitkellem fluently u anke xi darba jisma' l-podcast, jgħid ma inti bil-Malti titkellem. Tipo daw is-slang għal xiex qed qed tużahom. Ma għax hekk titkellem u hekk saret il-kultura. U ta' ma għasim il-Maltin il-lingwa tgħix tipo ħajja dejjem tiżviluppa u meta tmur eh, tipo in social outcomes u hekk tipo tista' tikkomunika ġast minna ma titkellem. Tipo il hekk inti xat jisma' x'qed tgħid, tipo daw so interpreter jedda xi żoppiti. Eżatt.
Da jgħidlek da. All right, għal fuq il-mulej. All right.
Titkellem fuq il-kapelli. Għandu? Jew m'għandux minn Ma nistax nifhem.
Ehm, eh, da għal jolo, naħseb għandu da tip xi tip ta' jojo. Ġifieri ta' like, all right. Ehm, Bat jiġi il-manager fuq għallu x'sir ta' fuq jinnaf. Ah.
Prova s-senet, xie ma fimx. Xie ma fimx.
Imma le, le, as in the team at Viber are tal-osteja. Le, quite wholesome anke.
Very strong characters, kulħadd jaħdem ma' xulxin, kulħadd jaqbel ma' xulxin ukoll, ġifieri it doesn't take long to get used to them if you know what I mean. U kif mort it-transition biex issa ekru li xissa jgħat tamen shows għal għal ta' tipo kif għallekaw? Jien dejjem, jien dejjem kont komdu qoddim il-kamera, ġifiri. Ehm, minħabba l-lives ta' free hour u l-videos kollha li kont qed nagħmel dejjem kont komdu. U bdejt nagħmel ftit videos għand vibe ukoll, se jien imdorri nitkellem bl-Ingliż. U kien hemm, ma nafx, xar xar u nofs ilu, Frank kellu bżonn isiefer għall-erba' tim, U nejt, dar fuq, u għal, xtaħseb? Tipo t-twalla. U jien għetlu, jien ma naqbel ħafna mill-Inglis għal-Malti. But I didn't find it too difficult. L-ar ħagġa taħħa kienet mux għax nitkellem and I'm realizing that I'm live, għax dik ma dejqatnix. There are ħafna, there are, there are people who would get intimidated by the fact that what they saying is going straight live. the fact was the Maltese, I had to be subconscious in myself that I need to speak mostly in Maltese because it's radio. U eh.
ma bat, tipo, allora Maltin u ġdim, l-Inglis. Alek, alek, alek un bat I was okay. Um, but I did the four days, more tajab ħafna. Um, kelli ftit fuck ups, a few ostias. Le, u jil, fesa fil-ħadda vejda, l-ewel, di għatta, ma il- Qatt aħbeġ, għallu li ma stax tgħid aħbeġ, but aħbeġ.
L-ar ħaġa kienet l-ewwel ġurnata jew it-tieni ġurnata ehm, li we're talking about the link was about um, relaxing. All right.
And the link finished and there were ads. And then Nate dar fuqi u jien xsibt li medin eh, li were not on air. Eh, and he eh. said, so int xtamil biex biex t-relaxja. U jien impejb sigaretti normali, jien nisajju jgħam, mux impejb xo għada jew tnejn lajk. U konna għane. Oh my god. U ħassu, ah, u jien ma indunajċ, u mblat indunajt, għax Val bdiet titkellem, Nate bdiet titkellem, smajt il-bed u koll, and I was like, fuck.

Jien batejt biex nagħmilha. Biex bdejt? Biex bdejt nagħmilha batejt. Because it's not just speaking on camera like this relaxed. Number one, you need to be knowing about what you're speaking about and be well informed ġifri palissa nara la violent kull jum nibda minn noti ġifri għandi għandi notes fuq il-mobile long no, literally just a list of different notes. Tajtala dak taħ l-ilma u liħu ma Literally, so like Dale iħobb it

Jien l-ewwel ħaġa li ħsibt għad ħa nkun id ħa nkun dak li qed ngħidilhom biex jibdew. Għattilhom daw jafu li fucking jien qatt ma kont f'radio. U mbagħad Għana bat Frank tipo lo jien kont għamil Ġifrit kont driver. Ma konċ, ma konċ, ma konċ, għamil ġimma ninkwita li ħankun. U bdejn nejt wow, men, wow. Rrid nara kif għandna, tipo, fejn nissoltu ġast nismaħħom ġast by coincidence għax ikun fil-korza għad nismaħħom kollox, jiġifieri bdejn bdejn noti ta' kif jagħmilhom. U bad jiġi Frank l-ewwel ġurnata tipo għalli għatlu għatlu bħala mistoqsija għatlu jiena ħankun id-driver tipo minflok ngħid pers li għandna replace għalilu għalli le ta' nkun hemm jien. U jisu xi ħadd il-weight Nizel ma l-art u għaxek. Thank God. Bot għat insoppa, ma imma pratikajġ biex ikun.
Well, in reality, you prepared yourself for this and you're doing this. Għat fuck, man.
U bot, u bot biex taxaq l-alla, l-ewel ħagġa li għamlet Valentina kienet eh, għat li di batit li messaċ għalli ġib, boxer u u toothbrush. Jina t-xissa. Le, Valentina tħob ta' millek, eh? per eżempju, l-ewel darba li kont radio jien, Suppost kelli ġimgħa, imma I couldn't do the last day u ġab u ġabu xi ħadd ieħor ehm, id-Dam- id-Dams jew in-Niki naħseb, wieħed minnhom id-Dams naħseb. Ehm, and the day before Val's like I want to prepare a list for him of what you have to do on radio. And it started with good ones Umm and then she started fucking with him in the sense like umm Gozo is shit and we know it għax dan minn Għawdex umm for example you have to say fuck in every segment umm you you can't get up for the toilet you're stuck three hours here on the seat ara biss tqum like this type of stuff jiġifieri Rival tħobb tagħmel dawn Le tħobb l-affarijiet. u u jiena u kienet taf li kont qed ninkwieta jiena u l-aħħar ta' u bad ta' She qaltli plays off it. le u żgur eh. U qaltli ġib il-boxer U ġib fil-da, u għat li u jistenni tla jkolli xie boxer team ta' xie loba tla ta' boxer minn iż-zopa jodi għalax. U bot toothbrush eh, ġibtu f'pouch li nżom ħafna biex nsifer biex u da trasparenti biex biex miflok plastik bek tipo neħles pouch u jħamaru. U kien u kien

U mbagħad it-tieni ġurnata qabdet ix-xogħol qed daxxix sob tipo. Għad daxxix għal għax il-fwieħa vera tipo nista' nibni karattru. I had the same conversation.
Ma l-ewwel ħaġa għas tipo boġġi jew jekk.

Eh, għattila, għaxi kont jina pers li bdiqqi kienet saret tafni minn TikTok, għattila, għattila għax ma tibqax tibda titfaktar TikTok sina. U għax biex għagna l TikTok lives minn fuqa u eh, bditi kolla nis u ek. U U mbagħad naħseb wara irrealizzat li eżin bil eżin ma nafx mhux jiena ma kienet forsi starting point li tajta sudden realization li TikTok huwa element kbir ta' social media. U issa u issa saret tipposti kważi kull ġimgħa fim titfa' xi ħaġa. Le, Val kważi kull Jien naf, you may titfa' xi ħaġa. Mela. U qegħdin b'umor tajbin ħafna. Ħafna, fim, Valentina u hija, hija massive. Aħna tfajna xi erba' TikToks tagħha waqt li kienet qiegħda on the show fucking insane, hemm marru. Uħud mill-aħjar li marru, ġifieri. U imma bat xorta tagħna ta' bejt tlieta kienet laqgħa waħda marret, eh, ġifieri. Kienet waħda kienet hekk ma rajtix, kienet fuq kellna tnejn li marru tajjeb. Waħda li fuq smart tal tal għax tmur taslima u jkunu diagonal u biex tista' tidħol fih jekk ikun hemm smart ma tkunx taf. Allora jisek tibilgħu f'sor ma kif titfa' l-indicator. U bat tipo tittieqaf u bat xi tara smart tifaqat idej kollok terġa' timxi u tqaċċajt. U jien bdejt kont naħdem għamilt tliet xhur naħdem taslima u kien hemm ħlief diagonal parking hekk biss. U bad darba ġejt il-podcast għattilhom guys irrid ngħidha għax fucking iffrustrajt ruħi. Jien qatt ma qatt ma għamilt TikToks. Insomma, jekk tidħol ġo TikTok tiegħi tara 50 videos nixrob ir-Red Bull. U mhux qed niċċajta, 50 videos nixrob ir-Red Bull. Kont kont provajt nagħmel dik it-trend fej day one of drinking a Red Bull until I get free Red F1 tickets. F1 tickets. Ma ħadmitx.
Ma ħadmitx.
Ma taħdimx. Ma taħdimx.
Forsi kieku għamilt 50 ġurnata oħra, ma tafx kif. Le, ma what had happened quite cool. Em, Kont ġibtom, kont ġibt ir-Red Bulls b'xejn. jiġifieri r-Red Bull f'Malta, bagħtuli r-Red Bulls u qaluli here, enjoy, good luck, not gonna happen but good luck. Għidilhom ah, għandna u iva ħudna Red Bull imma Red Bull tickets. Ma ġibx il-fondi, għad m'għandek eżatt, m'għandek ir-Red Bull. I had hacked the system. Kont nixrob.
Ħriġt mill-Matrix. Kont nixrob ir-Red Bull, inħalli l-can hemm. u mbagħad il-ġurnata ta' wara nżomm il-can f'ċertu mod li ma jidhirx li qed niftaħha u qed niftaħha hekk u qed nipprova ma nagħmilx ħsejjes u nuża dik. Le, le, le.
U you're a big F1 fan issa, tipo, kif tħossok f'da season li fucking. Fem, I'm living life right now. Ir-Red Bull. Imma ma tarax naqqa boring as in. Ara. 20 seconds, 30 seconds ta' tkun fuq. Yes, it is boring, but what I The way I'm looking at the race now to make it interesting for me is disregarding Red Bull and just watching everyone else. Mhux hekk. So seeing the battles between Mercedes, Aston, Ferrari, mela, mela. seeing McLaren all the way at the bottom. Mela dik dik dik x'ismu dik naħseb l-iktar waħda. Imma ħażin. Ħażin li tipo tajt. U da miskin Lando Norris. They're not even making it past Q3. Jista' jkun, fil-verità. Juan insomma. Le, ma l-aħħar darba biex marru tajjeb, mar eh, le, le Dick Williams li marru kju. Williams ta' Eh, ma- my bad.
għax McLaren bħalissa rock bottom. eh. Williams u batamlu ħas għamlu. Qed ġew jaqalgħu Q3. mill Għax to- to- to be honest, waqaft Their, nsegwi their car is just very, very, very slow, ġifiri they're, they're ending up in the 15s, to 20th position in their cars. And normally McLaren, you expect them to be in top 10. Top 10, every single time. Jġibu l-punti. L-axar ftit ta' ġis season zilu u season li għadda. U kħan nżommu l-Ferrari. Season li għadda kienu għaddi mux. Xax bada jżommu kelle kieħ. Kori mal-Ferrari bil-fors. Mal-fors.
U da season man, just Max zdob ġralu, wieħed wieħed dejjem ġol ħajt li ħod dejjem off track, alla jiddur. Is-sena l-oħra wkoll, eh, is-sena l-oħra bdew tajbin ħafna Red Bull l-ewwel erba' races u mbagħad downhill, everything downhill. U dis-sena l-istess ġis qatt ma kellhom it-tajjeb ġis bdew mill-ewwel downhill. Ifhem, we're only at the beginning of the races. Eh, u bad isejjem l-ħames races ġifieri.
Ma you can tell. You can tell li għal ħajja. Like Red Bulls mhux ħajjam, they're not gonna do well, jew għax jinfaqgħu, Jew ikollha problema dak il-weekend. Tipo jew jew jew tagħhom kemm issa? L-aħħar li slajt tagħhom xi 8 jew 10 seconds. Mhux hekk. Irna xi tagħhom iktar issa jew għadu l-istess. U 8 10 seconds għax beda fin-nofs. Vera, vera. X'kieku ilu li dan, but li impressionanti palissa li Perez iżomm il-saħħa tiegħu wkoll. I like Perez sometimes more than Verstappen. I eh, like seeing and L-isbaħ ħaġa hija, I don't know if it's true or they're just saying it to say it, ehm, it-team principles tagħhom qed jgħidu race, race min jiġi be safe if you know what I mean. Tipo, no ten year ħafna instances fej peress kien it-tieni wieħed u jgħidlu zom lura. Which is annoying to see, obviously, because at the end of the day, they're racers. But l-laħħa tal-stazun qabżit l-osti, eh, ġifiri, tipo, Allu, allu għaw. Let's have a chat about this. Allu għek terġa tajid li biex nibqa t-tini. Naqbad nidħol fih, jina l-da. Għamġi li għamlu, għa? Eh?
U, per esempio, Danny Ricardo u Vex Verstappen, meta kienu. Eh, teammates.
Meta kienu teammates, meta kienu xismu palissa. Eh, Georgia. Ma daħlux fru xejn. Do, do, xifet, il-għam jabdu. Ricardo is to me like The cover boy of F1. Ġabuħ, u Red Bull ġabuħ għal-PR. Bil-fors, għax daw għalaw ix-xit ħabba għax bdew jgħidu ta' din, bat għallu eh, ħġibu Ricardo jisolvi kollox. U issa kull advert. Hu ebba ritratti u daqseg. Ħured. I wouldn't mind.
Ħured, kollox. U mbagħad pereżempju issa eh, eh, next season naħseb li li ħajjiġri jew xi ħadd ehm,

Even if you're a fan of Juve, it gets boring. Mela, mela. U anke pereżempju għax qed qed issemmi l-Juve, il-Bayern illum sewwa għandhom jerbħu l Dortmund. Hekk ma jerbħux, ma tarawx iktar Rokna Podcast, għax qed ngħidilkom. Ġifieri, Illum qed- jekk jekk Dortmund jirbħu l-lejla jirbħu l-lig. Iva.
Ostja.
Dejja l-unika raġuni li llum qed nagħmlu l-podcast iktar kmini mis-soltu biex kun jista' jara Fixin d-Dortmund. il-logħba mela. Fitli ta' nofs.
Jiena soltu dejjem nitlef il-lob. U waqt li qegħdin nagħmlu dan ngħid jekk tipo ngħid jiskurjaw. U bad x'ismu. U llum għad ma għattilhomx insomma, għad li nifsi għattilhom jaħ nippjanaħ fi 11. Jista' jista' jinżel il-mulej fil-11. Le, forsi, forsi.
Le, ek. Għamwi Chelsea għagġi fi dis-sena. Dis-sena naseb. Laqas rajtom l-aħħar l-aħħar erba' lobit. U Chelsea għalaw lilna bro fil-Champions League. Xem, zebi xie għalak tim li jett kważi relegation. Imma Imma naħseb next season jek iġibu xaħat tajpu il-players. Fem, il-coach, il-coach għandu bżon jitħol ġipokitino oh. u jgħajt il-kulħat isma. Men management tajpu. fucking say now. Someone who needs to be a bit like, daqsek, I'm, I'm the manager for a reason. Mela, umna għamin emeja, fucking għallas l daqsek. Għax daw, per esempio, daw daħlu xeba talents tajbin. Tipo Modri. They spent,
kem kienet? Kważi almost a billion dollars. Almost, it was 750 million dollars or euros, whatever, on around 15 players in one season, summer and, and January transfer window, u għazzab. Mela, biex Literalment għazzab.
Biex Mudrik lab xie erba lobit. Mela.
Ħadu loan ta' ta' Joao Felix għal nof sena xie fucking. 20 million.
Eh, u għati ħazzob million per game. Kemm? U biex it-tini loba ġab red card. Eh, u issa, issa, bħadġi 1.5 million per game. Għax, għax, għax, technically jek tiġi u il-klab ġijom li da tiswa 1.5 million per game. Għabba ah, li għan ġi red card, idum bat ġi għal nof sena u ġi għal Champions League biss.

Kemm xtaraw n-nies il-dak mi għala jekk mi- It's like drama u kol, tipo inti fal. It's like Love Island for football. For Imma la football. fajl, football. imma la fajl hemm 10 minn nies, ġo tim wieħed hemm 10 minn nies, men. Imma Anzi inti hemm ma- iktar ġo tim Ma tix wieħed. tkun taf lil kulħadd, tkun taf star players. u Eżatt. Inti, Eżatt. iżin, jien, jien naf għax. tipo, Eżin nilgħab jina FIFA. fil-Chelsea players u inta Eh, fil-Dortmund players, eh, jien ma ma- mhux ħanaf. Ma jiena mhux Il-players ħanaf. kollha ta' Dortmund, ovvjament. Konna f'kollu ta' Chelsea u kollu. Imma jekk jekk ħad titkellem fuq Chelsea taf x'ġara ma ġarax. Ija, ma taf x'ġara ma ġarax fit-timijiet l-oħra. Imma sa you've been tipo you've been in the game so long li tkun tista' indejjem kif kont ma' Dortmund. Ija, ija, u taf kif kienet il-ġrajja tiegħek kif kont ma' Dortmund kont għandi fuq il-sekondarja taf li kien hemm cards tal-futbol. U l-ewwel pakket li xajt kien hemm Royce. U Royce, u jien ma kontx iżomm mal-daġġu skont nħobb kollekti għal cards. U konna nagħmlu il-da, niflikjaw, u kont dejjem nerbaħ b'da Royce. Ħannara, ħannara.
Ma l-inna tim. Eh, da, u bat, da jizzoċ l-om ta' l-għallu kien il-labu ta' kien hemm klopp u hekk għatti labu ta' ħafna. U reħpu xi tazza u hekk
Business for me, I love the good life ti fuq, bat spiċaw 10 snin jirpu l-bajn. Jien, jien I collect uh, ma missieri, it's been a tradition, meta minn kont zaħir u dejjem namila, stickers tal-World Cup. Xorta namlu. Sena per eżempju,

U mbagħad kont eventually kont erġajt waqaft insegwi futbol, u mbagħad kont bdejt inżomm mal-Bayern. L-unika raġuni bdejt inżomm mal-Bayern. Hemmhekk għamilt iżball, oh.
Eżatt.
Hemmhekk għamilt iżball. Il-ħaġa li jiena ngħid inżomm ma' dak. U ma nafx, qed ngħid, l-unika raġuni nżomm mal-Bayern għax kont nilgħab FIFA, għamilt nilgħab FIFA, u l-Bayern kellhom five stars, I was like fuck it. There's a common team here ma' red teams, ġifieri Liverpool, United, Arsenal, dawk kollha. Għażel wieħed minnhom u daqshekk. Daqshekk. You see the kids, see which one you like the most and which you see that you would do it the most. U ibda żin. Għand il-Ferrari diġa minn. Eħħol nazim il-Ferrari, mux bizzejiet. Nibżon il-futbol u koll. Ek iżom ma Liverpool id-disana ma ġabux Champions League. Ek iżom ma United barely raħbuk ta' tazza. Arsenal, they bottled it. Bottled it, ġvil.
Mal-blu, bro. Sejrin ħażin l-aħmar men mela. Le, le, le. Kullimkien. U s-City biss, u s-City għamlu kit aħmar. issa. Jek jek tasib fuq, City blu Repul Premier League, Napoli blu Repul. Min, min, min Minn blu rebaħ aktar. il- Red Bull blu.
Bayern naħseb rebaħ il. Le, mux Bayern, Barca rebaħ. Repul, La dak- Liga. dak blu.
Għandhom il-blu ukoll.
Le, le, aħna l-Bundesliga li mhux blu, fucking tal-inqas is Blu for the win, I guess.
U qed insemmu fuq futbol, għadu kif ħareġ każ li da Ivan Tony taf minnu? Ija.
Tal-betting. Tal-betting, iva. Ejja, bro, jisu jisu drama. And Ivan's full name, basically, his initials, so go I, then he has three names, B-E-T. So it literally says I bet. I bet. His full name is I bet. And it came out that he had bet on his team to lose Kull seven darb- games in a row. Jew xi ħaġa. Yeah. Le, i- esin, Iva jew u le. Em, he bet on, meta ma jkunx jgħed fl-squad, he bet on them to lose. Illalla.
U meta jkun jgħed em, he bet on himself li jiskurja. Dejjem. U and that's something wrong jew? U żgur! It's the worst thing you can do as a player. You can't bet if you're a player. You can't bet, oh. Because you can match fix. Ġifieri. Ma jkunx tilab.
Jekk qed tilab striker, per eh. eżempju, and you can bet on yourself not to score that game. Or not to have a good game. Jo kollok penalty ma tajjeb. Ora, imma jekk u bet jafu un nifsu li he's going to score that game. He tries harder.
Oh. Eżatt. Ija, ma, ma, imma inti. It's good for, it's good for everyone. Imma seta jibbetti li ma jiskurjax u kull ċans ifallih. Emmek kumbat, eh, he's fixing the game, imma if he bets on, his, on himself to score, jew if he bets on his team to lose. Imma bat per esempio. Meta mux jtirapu.
Għandu ġefet fuq l-logħba. Imma mentalita jista jgħid il-players, for example, he can, in half time he can tell his eh. teammates, fuck it, memx taħmel. Le, u bat per esempio, fej, għon u għalek naf li ma segwix il-futbol. Sawa, ekki kunem open goal. u jkun hemm pereżempju għal mod ta' kelma għax wan qiegħed fil-linja u jien qiegħed fin-nofs u l-keeper qed fuqi u jien nabbet jgħid li nifsi li ħan iskurja. U ħej pruvaħ. Jien ħan nippruvaħha, mhux ħan nippassar xwan biex ikollna l-gowl. Ġifieri għalhekk ħażin. U hemm ħafna nies li jagħmluha, ħafna managers li jagħmluha.

Daw tim naqqa ġdid. Taf x'inhi l-ironija, l-owner ta' Brentford huwa gaming company owner, eh, ġifieri. He bet on his own, the own company, like. U tipo. It's all full circle.
U jibdej ngħid, wow, eh, kemm tista' tkun ironic din is-sitwazzjoni. U eh, u taf kif dan l-owner biex jista' jixxu l-players, taf kif jgħadda differenti minn ħaddieħor Skont il-XG, Expected Goals, fuq il-betting. Għalhekk jixtri l-players.
Hekk jixtri l-players.
In-nies.
Interesting.
Tipo expected chances, expected goals. U per eżempju, ek dal player jagħmel 50 expected chances. U da jagħmel 30 expected goals. Jillink jaħħom ħalli tagħmel 50 Tipo jikrossjaw u hemm ċans jerfu. U bħalissa sejni tajjeb, tipo għal. They didn't do badly the first season in Premier League. Għalek, u sa dittini li kważi kważi rnexxielhom jagħmlu Europe f'Premier League li dan il-Big Six jew diffiċli. Daqs kemm diffiċli f'Big Six, Newcastle huwa t-tieni tim wara xi 20 sena li rnexxielhom jiġu top four. Champions League. Eh, minn minn minn minn Kont qed tibsit. nara TikTok tagħhom. Ehm, kien hemm dan raġel, very very old, he's been supporting Newcastle for 30, 40 years. Ehm, u kien kellhom l-aħħar logħba, they needed one point. L-aħħar logħba jew tnejn insomma, din hi the one point. And the interviewer was telling him like um, what are your expectations for tonight, like are you hopeful? U dejjem qal, I'm just living in the moment, xiġri, xiġri, beda jibki. Tipo, ek, there aren't many teams where there are the true fans right now. Le, le. It's not that easy to find. Le, per eżempju, Manchester City. Tista għandi sħabi li jożomu ma' Manchester City u nemmen li daw ma jafux il-futbol.

Ma joqodu Manchester City, kont sa nabad nġennen, jina. Eh, u Manchester United fej joqodu? Fil-United, u.
Fil-force.
The United with, with Manchester City. Mela, United, United City. Għandi l-axar topic, so, li nishtiq nitkellem fuq, li kont sanħalliħ għal dam. Għala, jien nixtieq li issa daw l-Olympics nasib dak ġejn, so.
Tal-European.
U nixtieq ngħid. Għala ma jagħmlux, eh, per eżempju, persuna normali jagħmel affarijiet waqt li eh, l-Olympian Games. Tipo, ek għamlu 100 meter run, għax ma jamlux persona iħor. Normal. Ġifiri intazi tal-swimming. Iva, ek.
Imma ħad imma ħad kompeta kontra nis normali. Le, le.
Biex inti kollok comparison ta' kumma tajbin. Għax inti per esempio iktar ħafna tipo per esempio ta' t-tajt għara kimu għadina mill 9.8 għal-motta ma nafx, ma għamil 9.8. Ma hemm ftit. U ta' ġirraba, sa' ġirraba. Ma tixtieq tgħid, imma bad tgħid, hekk jkun hemm persuna normali ara kemm vera ħaġġel. Allora nixtieq. Bħal swimming, per eżempju, tara xi 20 din nies. They swim forward, u mbagħad the camera moves back. Eh. U hemm wieħed oħxol hemm wara hekk, eh. jipprova jom. Ikun- Ikun in-neutral biex tgħid. Eżatt. Ara kemm huma tajbin daw. There'll be a few sports, ngħidlek if they pick someone off the street, they'll probably do well, bħal shooting. Taħseb.
Kiku jaqbdu jgħet Malti bil-fors. It's not even moving, it's easier for them. It's targets biss. Jellek għaddak flamingo.
That's sick, bro. This is reminding me of the time, this is quite a good story. Um, I'm going straight up top, off top. But I had, when I was very young, ġifiri, l-ewel darba li kon zaħir, l-ewel darba li kelli pet id-dar. U ommi daħlet b'għasfur żgħir hekk ġo kaġġa u poġġietha ġol-kċina. Jien kont ġol-kċina wkoll u ħallitni waħdi ma' l-għasfur. And this bird was brown. U jien dejjem kelli meta kont żgħir ġifer, nerġa' ngħid kont żgħir kelli xi sitta. Dejjem kont ngħid the birds are meant to be white, not brown. So I said,

Ħames minuti wara tidħol l-ommi u tara l-berda hekk mal-art, jixxejkja hekk. And she said, what did you do? What did you do? I cleaned the bird, u mhux biżgħas t-torren, taħsel kollox. Bird life, I was six, okay? I was six. Don't come for me.
U ma ġiex abjad, Sad, ma ħadmitx. Ħadmitx, ġifiri għal-mina ti prova. Jien naħseb dejjem, kullħat għandu xi storja hekk, mhux ipet. Ta' koġinu għandu sawa. So, Insejs kienet, imma beda jilgħab xi ambulance u hekk u biex kellu pet turtle qabad imqass xejn. X'inhu? Qata' qata' r-rassa ta' turtle bil-imqass. Hekk.
Edu fl-ambulanza. Meta meta rakkontaw li, wow. Jien għandi jien għandi jien għandi l-kuġin Il-kuġini, insomma, kellhom, ma nafx kienet, xi hamster jew xi ħaġa hekk. U kellhom bitha, and my aunt never let them keep, keep it in the room, the cage, kien jinten u affarijiet hekk. U ħallewh fil-bitħa. Kellhom xi weekend break jew ma nafxiex, and their parents forgot that it was in this bitħa, and this was winter. Jerġaw jimorru d-dar wara dal-weekend break, il-hamster fejnu. Għadu barra, juħorġu jamlu ek. Xej, ġebla. Ġebla, kienet.
Dritt għal ġodda zbit. Ġol organic.
Ġol organic. Biex ma taqlax il-multa u biex. Arma, eh, ma nafx għandik t-promotja tipo social media xtipu wasanna li l-awel mark. Mux da tip ta' persona, ta' follow me on Instagram u Sean underscore Abela. I post all the, the behind the scenes of vibe and everything we're doing all the time. Ċidra biejdlek, Paul, li mħanikol. Eżat, literalment.
Jien vera, I use Instagram to get answers from people. Għax, that's, that's what I need. Please, aslu li. Eżat. Thank you.
Um, thank you ħafna tal-qatt t-sadina. L-ewel podcast tija, yeah, guys. L-ewel podcast. Kif ħassejtek ta' Ma nafx, intol tajdu. Le, le, ifel, konversazzjoni quite flowing, u hekk, tipo anka għandna, għalġej il-kelb, oh my god, għawġ min. Xanna Rex. Oh, issa tlaq. Ifem għar li semmejna l-affarijiet ta' sbajt la. Le, le, ma ħad gost ħafna. Thank you very much għal-istilina. Thank you ħafna li ġejt.
Insomma, għamlu like, għamlu subscribe, jek intkom wasaltu sa' next iżoppet tamlu. Thank you ħafna. Narakum ġimma d-dela. Ciao, ciao.